Ndakazwa kuti matowo makatopiwa nemba nemba kubasa uko. Zvese zvako.
Ah, saka pano nditi. Kuba munodzoka rini koko? No, ndedzira.
Eh, kaka, mweya wakomana. Hanti pepe ndakambotumira here sahwira ndikati sahwira enda unotaura na babasa. Aiwa. Eh, iwe uimboita zvema boyfriends akazvi.

asi zvodzwa kumba aiwa haa ngatisiyane nazvo taure dzimwe nyaya makaita ini problem ndoda kuti ndiye ndiripo ini saka baba vasuse just call me and time ill be there uh, i'm late i've got a meeting at two o'clock so don't call me again for this nonsense right? asi munoziva kuti mwari vanoziva shuwa kuti hebeka mwari vanotoziva kuti ndayangu ndaida hatinyabedzi unoida ngokubvise kumapepa zvino kana makutaura kuti

here nhai maisethi kuti fungawo nhasi kudai nhai azvisati taura iya kwakanaka chaizvo ndatirega ndikuona wasawira vangu sezvo nguva yareba kudai yareba zvechokwadi ndaitofunga kuti vamwe makashanya hamusi kuoneka ini aiwa ndiri kwangu ndoendepiko ini mazano nekorona iyi Taurai zvenyu. Tinongogara mudzimba kudai munotiona tisingafambe kutoitya. Iya yakatigadzirira size sesu nekuda kufamba kwatinoita. Haiwa mazano taorera mumba. Ah zvedi kana ah, asi yakatogona because ah munozofarira kufamba maisei. Tichibarera asikana musaranga. Ah ndafunga mazuva ano masuwa dzimba dzevanhu asikana. Imi ndasuwa dzimba dzevanhu zvisingaite ko varipi kwa Mutasa. Vambobuda zvavo vaenda kubasa. Oh, vaenda kubasa mukati regai ndisare ndega zvangu. Ah, tingaite ikoko ini mumba ndinombobuda here handifarira hangu zvekuti ataura ini vanhu vano. Ah, imi zvekufamba hamuzvidi. Handiti mazviona manje. Ko girls dziripiko?
Kubuda vamwe wacho akabuda neshamwari yake achiti ari kuenda kumabhuku. Umwewo ameno paari kutambwa kwasiripa munovaziva ka vasikana ava ndinyanyoode kuita take take navo ini because unongoziva kuti nguva dzekudzoka pamba ha vachiri kudziziva. Ko Sylvester aripiko mazuva ano handisi kana kumbomuona. Ndatomusuwawo mwana wangu veduwee. Ah, Moyo munorevesa wangu here? moyo wangu unoto zvechokwadi asikana Moti munoda ndojaira kugara naye pamba. Haa muchimusuwa kupiko imi nemabatiro amaimiita maimiita dhongi renyu imi. Mati ku a
chisingazive vanhu chinhu one. Pane musiyano wekuita munhu dhongi nekumutrainer. Ndaimutrainer mwana uya kwaari ikoko ka ishangu ite basa ndozviziva mai vake vanotonditenda ah, asi maizozvinyanya ini girls dzenyu dzakagara dzichizvipoda nzara dzadzo silvester achingoita rese rese yese hmm. yese maizozvinyanya ona kwenyu ana mai sepi nekuda makuwo vaitoita basa vasikana mba muno plus ndiri kuda kutira kuvadzidzisa kuti hakuna basa rinonzi nderemusikana basa rese mazuva ano rinoitwa nemwana chero zvino ndikati va hey ona mwana mutema ah, ah, ah. unoda shave baby uku ndichiuya nemakomborero kwamaiwana vachirova muriwo ye tomboya vekumbotwaki
Ai huya kuno kani baby huya kuno huya kuno. Imbomira huya huya moni pa hagi imbo pa dede hagi imbo pa dede hagi. That's right. Andisi kuti mwana ndovatenda sei. Andizivi kuti ndovatenda sei unoziva. Ah, zvose zvinobva zvavhurika. Adzivai oza ndoyatsonzwa kuyatso. Kamari ime. Imbomira kuti pinza. Imbomira kuti pinza. chingofara asi wadiwo mari ndokudza katanga korwa zita ari kupi anobomona anotorwa nomwana wapa next door apa anongoburutsa here musana hai shamwa nokwachidiki shamwa nenhova idzi handifunge kuti anodzoka ivangu vane nhova ah, but anyway hapana chakaipa ndikutofunga kuti mangwanaka ndini ndinonomutengera tuhegu unongoziva samabambinga bambinga two minutes zvicharamba here panodya amai kwani amai vanonwira mai vanodyira chikafu chemuchechemuya wese here meko chii ndonokutengera auzive kuti neunokuda kwandokuita here anditi

Ndava ndamhanya paye. Haungazoramwi vana akasauya. Aiwa ndingazoramwi. Eh, eh.
Ndamhanya paye ndasvika. Toni. Voice iri munhu andifonera nefesi yandiri kusvika iyi ndichiona Mhm. zviri kupesana. Munhu ari kusekerera sekerera. All right. Eh baba su. eh, Kudii musazvinza Eh, vakadzi. eh, Tona undibata mashoko. Eh yaipi. eh. Ngatidzokeranei sorry hangu yaa zvanga zvakandibata mweya yetsvina sorry kani ngati "Ah, hakuna zvakadaro hazvipo izvi ikunondifonera futi hapasisina nyaya usahwira nyaya yauri kutaura iyi kai Eh, ndakamboiti inzwei namai rumbi ah, yakatoitika ndakamboiti inzwei vakambototaura vese ndikati "Mm, mm, mm, mm, mai rumbi Mm. nyaya yemuri kutaura iyi kai mm. regai vataurirane vega inini haa handisi kuda kupinda pakati payo saka kana mai suu vazouya kwauri mm. haa zvakanaka imimi tauriranai hameno kuti unozviona sei sahwira ngatirege kunyenyeredzana eh. kana newo ndioneka ndakudzokera kuye kune boyfriend yairarako haana zvanzazi aiwa sezvo yose rani uri mwangu andikuva nzirei ichokwadi ichokwadi sawira
pane wandakaona anogona kureplesa mai susan isecreti zvauri wauna hana iwe wakomawatoneka replacement kudara saka kuzotaurirana kuchashanda here Hama ino ndaingoitira hangu vana sahwira. Aiwa haiyo ngatirege kutoitaura nezvayo ndingatokwira mm. BP. Eh. Eh, ko nhasi tiri kuita sei wati tiri kudai? Ah, sahwira wanga wafunga kuti todii? Aiwa handi out, handi out. Taigona umbogo chezvedu tiri pano ka sahwira. Oh, eh chimbowarairwa chigocha tiri pana. Ah, saka saka eh. haya ngatingoita izvozvo. Ah, sezokuneka mhepo panze apo mm. tombowarairwa chigocha tiri pano. Handiri? Mm. Ah, pakanaka.

une nzara mwanangu ah, rega tibvunze mai mutasa kuti havana here chavatibikira ukicheni eh, ndazviziva maisevi kuti kuuya uku kutsvaga chikafu nenyaya pane pamakambozama kuti fambiro here asikana zvisiri zvenzara kumba hakuna chiriko izvezvi ndosaka ndati nimbouyo ndichikuonai hakutorina ah, hmm.
zvino manje kana muchitoda ndine bhutsu dzandandida kuwacha apa Tingatobatsiraneka mukapedza ndokupaiwo kana mari yandee ndiinayo monotenga kahupfu kumba kwenyu ikoko. Iya munenge matigonera iwa towacha because mwana wangu izvezvi ari kutochema nzara munee matigonera fani. Eh, ah, zvakaoma ko mm, anogotadza kuchema nenzara sei nhai ndiudzireiwo maisei Mai vava vabude mumaraini vachitsvaga makuru. Baba havazikanwe. Mwana anotofa nenzara. Eh, ah, ah. Ah, makuwa siyana. Mai sirike mukati mune nyaya yemunhu. Aiwa, zvombobva zvakaitika mai sirike. Isi kwando tinoshanda. Ndiudze mune munhu wamusingaziire nyaya dzake muraini muno. Ako ndotadza nekudzwa hangu hanzeve ndinadzo. Handiti mazviona manje. Ndinoka ndichizvinzwawo hangu.
Handiti mazviona manje. Isu dzedu nzeve dzichinzwa mabasa. Imi dzenyu dziri kunzwa nyaya dzevanhu. Kusiyana kwemalevel upenyu huchinaka mwana wenyu achichema nenzara. Rega ndione kuti ndingambe angandifendere muno. Aiwa ibai matabutsu dzacho tiwacheni. Eya.
Ndozvingatobude.

Yeah ndizvo hazvo but ndaifunga kuti since imba ino iri hombe ine marooms akawandisa and privacy yekuti nekuti tinogara tiri kubasa futi. Okay. Yeah because mainini vakambotaura kuti ndakuda kuzogara kuno so vaitoti vanga chingotambawo zvavo. Havaitotaura chokwadi.
Okay. Saka mheno kuti ndinovati chii. Mm.
Yeah, I think zvinoita. Go on, go on. Okay. Chimwe chinhu futi chandaifunga ndechekuti hey, pamba panapa I don't know kuti chichiitika maid anenge ari kuba zvinhu sangana ari kuona zviri nani kuti since pakauyawo mainini pane paine munhu maybe anozonyarawo kuti vachiba Yeah, maybe zvinoita. Kasi kanga wauya. vanouya ndine so tiita kuda kuita mwana agoona munhu wekutamba naye Yeah, wakamshongedza. Mwangu wakatombofona kumwe zvacho. Ko iye muroro wangu akatana ne